Vakuxi lava nga ha pfumelaka Xikwembu va tlhela va Xikwembu khale va humile vasirheni hi miri wa vona. I Bibele ri tlhela leswaku loko va humile vasirheni a a nga ni swipoko hikuva hi ehleketa leswaku a a ni swipoko. A Bibele ri tlhela leswaku va humile va ya nghena Jerusalema na Hosi Yesu Kreste. I Bibele ri tlhela leswaku va voniwa hi vanhu lavo tala. Amen. Amen. Amen. Sona varhati va Abrahama va n'wi vona loko Abrahama hi luya. Amen. So va n'wi tivise ku na Abrahama ku karhi lowa a ku nga na mfoto. E vanhu khale a va tsala kahle loko Abrahama va sweswi ka tshame nyala va nga mbona a va tsala mhaka maparedi luya. E loko va tsala mhaka maparedi ka maparedi luya hinkwavo se va yi tiva ku yi maxi ya Abrahama i tshamisele leswi. Ku va hi xifaniso ta swisisa.

Hiloko Hosi Yesu Kreste a vambiwa, Abrahama a ya huma masirheni a nghena Jerusalema hi minenge. Se vanhu vo tala va ku, Luya hi yena Abrahama. A va ri esuresawu ya vanhu lava nga fa. Mara Bibele yi byela leswaku a lava nga fela va nghene mabalakeni kumbe ka vumbuya, lava nga fela ntsena eka Hosi Yesu Kreste. Loko Hosi Yesu Kreste Abambiwa abasira makuleka vakwe ntsimba wun'wa. So vamakwerhu, ku na xiperansa xa vanhu lava nga ka Hosi Yesu Kreste. A vutomi bya munhu leyi a nyamala ni yi langusa ku leyi i komile na veritadi. I Bibele bya leswaku a munhu a nga ka a nga hanyi maxiki 7 vhiki wa malembe. I na veritadi, a miri lowu wu nga ka wu nga hanyi maxiki 7 vhiki wa malembe, mara tiva leswaku loko ku na moya wa miri lowu wa xiviri ku na miri wun'wanyana wa ximoya amen a ri pawulo a loko yindlu ya mina leya misava yi hohloka ku na yindlu yin'wanyana leyi nga ni yimela a loko munhu a yetiwa a na miri miri kokuxitiyofana hofisa sokrasi a ri mi nga khunguvanyiseli lavatsongo hikuva a tintsumi ta vanhu ti hamba ti hlalela ku kwetsima ka mina so hi wena wa tshama tuni nga hlalela ku kwetsima ka wena not loko ku na abrahama wa nyama a xikwembu xi endlile abrahama wa moya i abrahama wa nyama hi loyi a nga va fana xichava mana ku na abrahama wa moya a nga hosi yesu kreste a ka nga fanaka xichava so loko munhu a yetiwa makwerhu a na miri lowu mara ku na miri wa moya amen swi la bibeleni a swi voni ka mina amen so loko ku na miri lowa moya a miri lowu u bolaka u cukumetiwa leya hi lowu amen mara bibele i ri a loko se va huma va kwantsimi eka masirha va hume hi miri wa vona na betani i miri wa vona i na nghohe a yi cincanga hikwalaho nghohe yi cincile abrahama nga va nga mi tivanga loko hosi yesu kreste

na famba na mulungiselani na famba na ka tatana a loko a ni ku tindhawu a tikwana a ni ta va leswaku ni ya na mulungisela a vutshamo kaya etilweni so mihla swa ku hosi yesu kreste a libedleni wa ku loko a suka la misaveni se a ya tilweni a fika a taka a ni vita maliku a ku lo hi yo yindlu ya n'wina ka pama tshama ka yona a yi yona vamakwerhu loko hosi yesu kreste a suka laha a ku na na mulungisela vutshamo etilweni a preparela a miri wa n'wina wa ximoya so vamakwerhu a leswi a swa kwalukeli munhu ku va swi tiva hikuva bibele leyi i xihundla vana bibele bya leswaku a xikwembu xi tirhevhelerile ka lavatsongo amen esa xikonza xi fora wukulu xi

Loko wa ha Hosi Yesu Kristo vambirhi a va si lava ku kwekwendzima ma yo fulela. So namuntlha hi na xiperansi ya ku loko hi etlela ka Hosi Yesu Kreste a siku leri mbalapala yi chayiwaka Hosi Yesu Kreste a ta ta ta teka va ka hina. Ya pfuleni ka Vakorintu xi

wadi ya mundzuku loko ni xaya hala tlanga ku ro karhi ya ni ku pfumela so vutomi lebyi nga heri ka ni kume kwihi ka hala xiperansi a loko sinya u tsin'wana timitsu bola ku na siku leri u ta kuma ku swibatana se u tsakula ku tlhela u hluka konge hi loko hanyiwaka halleluya a loko vanhu va le ka hosi yesu kreste namuntlha va etlelisiwa masirhele makwerhu nga karateki a loko li ka hosi xikwembu a mana ni ta pfuka aribhatamenti loko li ka hosi xikwembu lava nga fa va le ka hosi xikwembu va ta kuma aribhatamenti i bibele bya leswaku hina hi hanyaka hi nga ka hi nga varhangeli loko nanga ya xikwembu chaya lava nga fa va ta huma masirhele na yena ya hanyaka yi ta tlakuleriwa se ya kumana na vona epfukeni se hosi yesu kreste a yi teke hi fana so loko na ku khawufa hi problema va tshiku chaka ku fanele siku lalewu amen kwari ndi doxi ku pfuka ka vafi kutani nakona ku fana na mbewu Mirhu lowu lahliwaka. Mirhu lowu wu lahliwaka u ri lowu hatlaka u onheka, u pfuxiwa u ri lowu u nga onhekangiki. A ntivo ya swi twisisa vakwenu. A mirhi lowu lahliwaka a nga lowu. loko namuntlha u lahliwa leya u lahliwa ni miri lowu holekaka the point interest ya na nun'we e mara bibele bya leswaku loko se u pfuka u pfuka u ni miri lowu ka nga boliki amen a nga ha ri wona miri wo ke ntswentshula misava a xikwembu a xi nga tikisela u ti ya dyondza ku va ta swi twisisa u pfuxiwa miri loko u nga vonekangiki u lahliwa u ri lowo soleka u pfuxiwa u ri lowo saseka u lahliwa u leyi u hirisa U lahliwa u loyi u helaku ntamu, u pfuxiwa u tele hi matimba. A Xikwembu a xi hi hetisile. So vamakwerhu hi na profesa Amir lowu u lahliwa namuntlha u tsemeke voko, mara Bibele yi byela leswaku endleka Xikwembu leyi A va ha fambi va ri na xikwembu a tsemeke mavoko, hikuva loko miri lowu u bolaka u lahliwa, a loko u pfuxiwa u ri miri lowu ka wu nga ha boleki. Loko namuntlha a ri miri lowu u waku ka xidyoho u tsandzeka ku hanya rifu ra Xikwembu, a loko u pfuxiwa se u na matimba. Malantsela ka vanhu lava etlelaka eka Hosi Yesu Kreste. Sa, a miri lowu pfukaka u ri na matimba hi wihi?

hayi wena u ya ku tlula tamani ku mina loyi ni yisa u tlula vanhu vanikwawo nada a tintsumi ta vanhu lavatsongo laha ti hamba ti hlalela kwentsi va ka vena so ambi wa wena wa ntsumi hi lowu yingisaka ri tlula xikwembu u fika u bela swo leswi verdad vana lava kalaka tswana va xikwembu a ku na ntsumi leta yako ya yingisa levela sava hi mhaka yaleyo bodi u xumayela siku rin'wana wa nangoyana a va na miri lowu nga boliki amen so namuntlha u tala hlona matiwu u tsanile u nga ri na ntangu mara bibele bya leswaku a loko ntsumi i chayananga hinkwenu hi sangula ku va hi wun'we hi ta va hi ri na miri lowu nga na matimba so a miri lowu nga na wolowo u na mavabyi a ni ya ri makwenu u ta khongela masiku hinkwawo mavabyi ma ta nghena A miri loyi a nga na wona lowo u ta lahliwa. A ni yali makwerhu u ta lahliwa. A miri loyi a nga na wona lowo a siku rin'wanyana u ta etlela madlangantshovo ma la kula miri lowu Bibele yi tshembisaka wona wa ku loko ku lahliwa lowu namuntlha u ta pfuka lowun'wanyana u va na matimba. Amen. So ku nga heleli xitarasa makwerhu hi na xitshembiso vutomi lebyi nga heleli a loko se pfuxiwa hi na korpo glorioso a ya ha yi ku avanyisiweni hikuva ku na vanhu va la kuma vukorhokeri glorioso loko va ya ku lava avanyisiweni hinkwaku glorioso vakwenu i hambanile thyaka ya misava leyi a loko hi nga tlhele hi vuya ka mfumo wa misava leyi hi ta va na kwaku glorioso only na vafela va xikolo misava only na vafela va xirhwavo ku ri ku ta va ku na kwampu gloriosi yi kona ntsena emisaveni so ta mu tlhola hliwo ni mirhi lowu bolaka a mundzuku pfuko ni murhi lowu nga boleki a mundzuku la hliwo ni mirhi lowu u nga nanga matimba mara loko u tlhela u pfuka u na matimba loko hosi yesu kreste a mi tlhelo xihambanweni a helela ntamu maka le hosi yesu kreste A ri, Tatana, Tatana, u ni tshikela yini? A ni ta va u nga ri kona. Mara loko Hosi Yesu Kreste a pfuka, a ku nga na paredi li nga ta ku pfalela nchumu. Hosi Yesu Kreste a a swi kota ku va nghenela. Va pfuka va vula kunene leswaku hi yena Hosi Yesu Kreste, mara a nga ha nghenangi hi nyangwa. Hi mhaka muni? Tiyo ngopfu, glorious. Amen. So a li pfumela yini? A li helelangi. Amen. Ya yimbelela hi na ku tsana. Ya yimbelela hi na mavabyi. Ya xumayela hi nga dyanga nchumu. Ya famba ndleleni hi pfumala ni mali ya xava. I miri lowu tsanaka. Mara ku na miri lowu nga hi nyimela ku nga tsaniki kwa kwihi. Mara ntsena eka lava pfumelaka ka hosi Yesu Kreste. hi lava nga na xitshembiso hikuva pawulo a ri vamakwerhu mi nga tshiki mi khunguvanyeka mi fanele ku va mi tiva ntiyiso hi lava nga tiyetlelela eka kreste lava nga tiyetlela eka kreste a siku mbalambala i chayaka va fanele ku va va huma masirheni so namuntlha va ngo wu fa i problem namuntlha etlelani ta i problema loko no zanga u fanaka kreste eka mina swi tshamisekile Langutani vana va Xikwembu makwerhu. Buti a va fendlela leke a nga tsakekangiki. U kohanyiwe n'wana wa Xikwembu, mara wa xaniseka. A ri eka minchumu hinkwayo leyi, na veritani wa xaniseka. Hi mhaka namuntlha a ri eka miri lowu bolaka. Namuntlha mavabyi ma hi xanisa. Hi mhaka muni? Hi le ka miri lowu bolaka, mara hi na promese ya miri lowu karhataka. So lexi xi lavekaka ka hina a tshameni ka hosi yesu kreste a tshameni ka hosi yesu kreste a li pawulo loko miri lowu u bola ku lahliwa u pfuxiwa miri lowu ko nga boliki i xitshembiso xa vula lexo a dyondzeni a dyondzeni

u na miri wa moya amen e oti munhu a ri mjoyi a na miri kambi wa moya kasi lexi ya ku ti heleni xini a miri lowu lowu ta bola laha mara ku na miri wa moya lowu ya ku ti heleni loko munhu a nga yingisanga rito ra xikwembu siya korku animali a korku kambe espirituali so vanhu o tieleke ku ta famba njhani a munhu a fanele ku va tieleni buri ka na miri hi miri ku na miri lowu nga ntsena vamakwerhu ku na munhu a nga ntsena a nga alva va hambanile a miri lowu lava nga dyondza va swi tiva kahle a loko va cuvuka endzeni ka mbilu i kulu ngopfu hinkwako i na ngati Mara ku na ndhawu ya yitsanana na ya ku ndhawu leyi a ku na ngati. So lava nga dyondza vadokodela va ku mara ndhawu leyi ya yini hi laha alima la munhu yi tshama kona. A pessoa vai espiritual está dentro de ti. Hi lwayi lowu hi xumelaka tlula Xikwembu a nga lwa Jisiwaka ritu leri xumelaka yena. A ritu leri hi xumelaka makwerhu a ri pfala ri ta ku lukisa miri lowu wa ka hina lowu. ni kulukisa miri lowo moya so loko yi ta kerekeni a yi teli miri lowu yi tela miri lowo moya mhaka lena xiperansa xa hina a xi le ka karhini leyi poti ni yi fa ni pfumala ni yindla ku etlela loko munhu loyi a nga ndzeni a tshamisekile ni na vutshamo etilweni halleluya hi lexi fanele ku ve xi tiwa Na mi tlhandli nchumu, a hi phuroblema, miri lowo tsanile. Mara loko se ni pfuka, ni ta va na miri lowu ko nga tsanile. Mhaka leyi Makreste a ma ri rhurhumeli mhaka rifu. Ma ri tiva swa ku a loko ku nyima rifu, u sangula vutomi lebya kahle. Hikuva vutomi la misava leyi Hambi na mutlangi o Dan Shura nda tshika na dla rhambu leyi tshamaka ku va leyi vavisa mara ni yo xava nyama tsakisaka mara rhambu leyi vavisile na ku kha ni xavela movha se ni famba ni fika ni tigumula na nyika vutomi la misava leyi mara ni na ku tsaka ni lokukulu hi mhaka ku vutomi bya misava leyi a ni na ntsako na wun'we a ntsako u le ka munhu wa ximoya so munhu wa ximoya makwerhu a kona, hi loyi a ta hanyaka a vutomi lebyi nga heriki. Amen. Se hina hi hanyaka ke loko nkarhi lowu fika hi ta wu kuma njhani miri wa ximoya sikwende yin'we leswi sikwende yin'we a yi nge se bola ya ha fambe milenge loko siku leyo fika namuntlha hi ta tlhekuka ha mukalamu wa miri wa ximoya amen sikwende yin'we yingisa ni mi byela a xihundla swi vula ku xihundla a xi sisini a yi nga fi hinkwerhu kambe hinkwerhu hi ta hundzuriwa a swi twiseni não moraremos todos mas todos

ku ri ka ku na munhu la ta tlakulelaka ya xikwembu loko a nga se kuma transforma sakwe so a la ka miri lowa vudyuha lowu na mukhamala pala yaba a vana va xikwembu va fanele ku va tlhela a ya mukela transforma sakwe so transforma sakwe ta kerekeni masiku hinkwawo not a transforma sakwe makwerhu na eka ta teka uminutu amen se makwerhu byi lwe mona swi la bibeleni a hi dyondzeni skweledoxi hi nkarhi nyana wa ku tsopeta ka tihlo eku beni ka mhalamhala ya makumu mhalamhala yi ta twala kutani vafi va ta pfuxiwa va hambanyisiwa na na makumu ni ku onhaka kutani hina yi ta va kutani hina hi ta hundzuriwa so a lexi a ni lava ku ya xi twalaka hi le bibele ngo num piscar de olhos seremos transformados so loko u dyondzile kumbe u na wachi la u tsutsuma kahle podi u sangula ku voluleka leswaku a tihlo ri tsofeta li teka nkarhi wungani amen loko munhu a tsofeta teka nkarhi wungani na n'wi sekuyoleva

ya Yohani 3:6 lava pfumelaka Xikwembu va nga ka va nga lovi kambe va ta va na vutomi byi nga heriki hi laha leswaku la ku vhinda hi tena loko se hi amukele kwambu glorioso mara loko ya ha ri ka miri loyi ha ta vabya